Os ydych yn defnyddio rhwydwaith traffordd neu gefnffyrdd yng Nghymru, mae'n bosib y byddwch yn teithio drwy gyfres o dwnelau. Er bod y twnelau mor ddiogel ag unrhyw rhan arall o'r rhwydwaith, gall ddigwyddiad mewn twnnel fod yn llawer iawn mwy difrifol oherwydd ei natur gaeedig. Mae'r ffilm yma yn dangos beth ddylech ei wneud os ydych chi'n torri lawr yn un o'r twnelau, a pham y ddylech bob amser wrth ddefnyddio'r twnelau Dilyn y cyfarwyddiadau a'r negeseuon lleisiol, arwyddion a signalau y tu allan a'r tu fewn i'r twnnel. Mae negeseuon a arwyddion yna i'ch cadw chi a'r rhai sy'n ymateb i digwyddiadau yn ddiogel ac yn atal digwyddiadau pellach. Os ydych chi'n mynd i drafferthio mewn twnnel, dylech wneud eich gorau i barhau i deithio ymlaen allan o'r twnnel. Os nad yw hyn o bosib, dylech symud y cerbyd i'r cwrb ar y chwith cyn belled â phosib a throi eich olwyn i'r chwith. Rhowch goleuadau rhybudd a goleuadau ochr y cerbyd ymlaen. Diffodwch y cerbyd ond gadewch yr allwedd yn y cerbyd gan fynd allan o'r cerbyd drwy drws ar yr ochr chwith. Sicrhewch fod eich teithwyr yn gwneud yr un peth. Arhoswch ar y droedffordd gyfagos fel grŵp a mewn pellter diogel o flaen eich cerbyd a thraffig sy'n dod tuag atoch. Peidiwch â rhoi eich hun mewn perygl drwy hyd yn oed geisio gwneud gwaith atgyweirio syml. Os oes gennych anifeiliaid yn y cerbyd, yna dylent aros yn y cerbyd. Oherwydd nad yw ffonau symudol efallai'n gweithio yn y tunelau, dylai gyrwyr y cerbyd fynd at y ffôn a gyfwrdd rhad ag am ddim agosaf fydd yn cysylltu'n awtomatig gyda chanolfan reoli traffig. Bydd defnyddio'r ffôn argyfwng yn helpu staff yr ystafell reoli i wybod ble yr ydych ac i drefnu cymorth. Pan fyddwch yn siarad gyda'r teleffonydd, dylech wynebu'r traffig sy'n dod tuag atoch i wella eglurder y sain. Os nad oes oedolyn arall, dylai plant aros gyda'r gyrrwr wrth adrodd am y cerbyd sydd wedi torri i lawr. Lleolir y teleffonau mewn panelau argyfwng yn waliau agos y twnelau. Amlygir y panelau hyn gan arwyddion SOS wedi'u goleuo uwchben. Agorwch y drws wedi ei farcio gyda SOS a chodwch y derbynnydd, bydd y alwad yn cysylltu'n awtomatig. Mae system uwchseinydd yn y twnelau lle gellid rhoi cyfarddwedau mewn argyfwng. Mae ystafell canolau'r rheolydd traffig yn monitro'r twnelau 24 awr 7 diwrnod yr wythnos, gyda system canfod digwyddiadau sy'n gallu canfod digwyddiadau a fedrai fod yn beryglus iawn yn y twnelau. Ar ôl adrodd am y digwyddiad, pan ofynnir i chi wneud hynny, dychwelwch gan aros o fewn pellter diogel o flaen eich cerbyd. Os yw'r ystafell rheoli yn ffonio yn ôl, bydd golau yn fflachio uwch ben y panel argyfwng agosaf. Mae swyddogion traffig Llywodraeth Cymru yn patrolio'r M4 a'r A55 rhwng saith o gloch y bore a saith o gloch y nos, saith diwrnod yr wythnos, ac maent yn fwy tebygol o ymateb i ddigwyddiadau yn y twnelau yn ystod yr amseroedd yma. Tu allan i'r orau yma, bydd y gwasanaethau brys yn ymateb. Cafwyd swyddogion traffig eu hyfforddi'n benodol i ymateb i digwyddiadau o'r natur yma a fel eich dilyn eu cyfarwyddiadau. Os yw'n ymarferol, bydd y swyddogion traffig yn llusgo'r cerbyd i le diogel. Ble nad yw hyn yn bosib, bydd cerbyd adfer yn cael ei ddraefnu drwy gontractwr arbenigol. Felly, os ydych ar draffig neu bod cerbyd yn torri i lawr mewn twnnel, cofiwch! Os yw'n bosib parhewch gyda siwrneu lle diogel y tu allan i'r twnnel. Os na bod hyn yn bosib, ewch â'r cerbyd ar y cwrb ar yr ochr chwith mor bell â phosib, gorau oll os ydych yn agos at banel argyfwng. Rhowch oliadau rhybudd a gwiledau ochr eich cerbyd ymlaen gan droi'r olwyn flaen i'r chwith. Diffodwch y cerbyd ond gadewch yr allwedd yno. Pan fo'n ddiogel ei wneud hynny, dylai'r gyrwyr a'r teithwyr adael y cerbyd drwy drysau'r ochr chwith, gan aros mewn lleoliad diogel ar y droedffordd gyfagos o flaen y cerbyd. Dylai anifeiliaid aros yn y cerbyd. Dylid goruchwylio plant bob amser. Dewch o hyd i'r ffôn SOS agosaf gan gysylltu â'r ystafell rheoli. Cofiwch wynebu'r traffig sy'n dod tuag atoch wrth siarad gyda'r dibynnydd. Dilynwch gyfarwyddiadau ystafell rheoli a'r swyddog traffig bob amser. Defnyddir tunelau gan filoedd o gerbydau bob dydd heb unrhyw digwyddiadau. Er hynny, os oes digwyddiad bydd dilyn y cyfarwyddiadau hyn yn helpu i'ch cadw chi a'ch teithwyr yn ddiogel a chaniatáu'r digwyddiad gael ei ddatrys cyn gynted â phosib.